Dw i'n mynd i cael go ar wneud bagels lliwgar. Gwelies i'r sialens 'ma ar Bake Off a doedd e ddim yn edrych yn rhy hawdd, wpsîs. A 'swn i ddim rili yn galw fy hun yn star baker. Ond pwy a ŵyr, bydd hi'n ffyn! Right? Ok, so, step cynta, gwallt yn ôl. A fel mae Matt a Noel yn deud. Ar eich marciau! Barod! Oddi! Nawr mae'n amser i Mesur y Cynhwysion. Ac yn ôl recipe Paul Hollywood, dyn ni angen 375 gram o blawd gwyn cryf. Oh yeah. Uh, Mae scales ddim yn troi ar. Ond, dim ots, achos bod 'da fi cups, sef y measurements Americanaidd neu rhywbeth. A wel, mae bagels yn dod o America anyways, so byddai'n fine. Right? Iawn, so fi'n mynd i trio mesur 1.59 cups o'r blawd cryf yma. So un, bam, whack hwnna mewn, bam. Wedyn, fi'n mynd i add y teaspoon o'r yeast cyflym yma, o. Dau teaspoon o sugar custard yma. Na'n mynd i un ochr, bada bing, bada bom. Wedyn, dyn ni angen mesur 240 millilitr o ddŵr. Step nesa yw i Rhoi'r dŵr yn y bowlen. Mmm, yummy! So nawr dwi jyst yn troi y mixture ma. Oh, o'n i fod ado'r dŵr mewn tyma bach, little by little. Edrych yn o! Bagels unrhywun? Dim handshake i fi. Aww. Di hwn really ddim yn mynd yn dda. Mae'n edrych fel mae rhywun wedi cymryd sic yn y bowl yma. O, oh, diar. Wel, a dweud y gwir, fi'n meddwl bydd rhaid i fi dechrau to. Newyddion da. Mae'r scales di gweithio eto. Yay, batteries newydd. A nawr, dwi ddim mynd i wneud yr un camgymeriad ag o'r blaen, a dwi'n mynd i roi y ddŵr mewn yn araf araf bach. Fi gorau wneud hwn am 5 munud, let me neck. Dyw, mae'n workout eitha dda chi mo. Joe Wicks got nothing ar y guns ma. Hei! Ta-da! Fi wedi gorffen y step cyntaf, sef wneud y dough mewn i pil. So nawr dwi'n mynd i torri lan y dough ma mewn i 5 slices fel bod fi'n gallu ychwanegu'r lliw. Five second rule, right? Iawn, let's go! Okay. Nawr dwi'n mynd i ychwanegu'r food colouring. Yeah! So, jyst mynd i ychwanegu tri blobyn bach. Oops! Mynd i gweithio'r lliw mewn i'r dough ma. Ooh, mae'n edrych fel sort of tie-dye. Actually, mae'n edrych fel calon. So yr aim yw fod hwn i gyd yn troi yn coch. Iawn, fi'n meddwl bod hwn yn edrych yn not too bad. Felly, dwi'n mynd i dechrau ar y glas. A nawr dwi am ddechrau ar yr oren. Ok, so nawr fi di neud y lliwiau i gyd. Woo! Oedd hwnna'n gwaith caled. Nawr fi di goro roi nhw mewn i powlenni. A nawr fi goro gorchuddio'r powlenni ma efo tywel am tua awr. Amser paned, meddai Ellie. Woohoo! A fel chi'n gallu gweld, nes i benderfynu Ditcho'r paned yn hollol a nes i cael bwfi efo mam yn lle. Oh yeah, party time. A mae'r amser di dod am y big reveal. Ww! Coch a melyn a coch a glas. Wedyn dwi'n rolio'r lliwiau'r enfys allan. A dwi'n staco nhw un ar ben y llall. Ac yna, mi ydw i'n chopo nhw lan i chwech ddarnau gwahanol a dechrau plethu nhw fel bagels. Oh yeah! So fi'n mynd i rolio rein rown mewn cylch. Ok, so y step nesa, y step dwi really ddim yn edrych ymlaen i, rhaid i fi roi'r dŵr yma sydd wedi cael ei berwi yn y saucepan neu wok, whatever you've got, who cares. Troi ymlaen. Yeah, baby! teaspoon o bicarbonate soda i fewn i'r dŵr. So mae hwn yn mynd ymlaen am 30 geiliad. Chi'n barod? Fi 'di roi y bagels mewn i'r ffwrn, maen nhw'n mynd ymlaen am 180 degrees am 20 mins, so... Bant â ni! Helo a chroeso nôl. Mae rhein yn barod nawr. Maen nhw'n edrych tymed bach yn frown. Not bad am y tro cyntaf. Felly, yr awgrymiad nawr gan Paul Hollywood yw i gadael nhw i cwlo am bach a wedyn amser trio nhw mas. Y foment da ni gyd di fod yn aros am. A test drive, baby. Wow! Ok, chi'n barod? Dwi'm cweit yn siŵr os dwi yn. Mmm, mae'n swano'n neis. Mmm, mae'n nhw'n actually really dda. Mmm, mae'n nhw'n chewy, nhw'n blasu fel bagel. Mmm, ti'n be, mae'n rhain yn bangin. Fi'n really shocked achos fi byth di wneud fel bar yn neud yn byd o blaen, ond... Ww! Oedd o werth o de. Wel, dwi wedi cyrraedd diwedd y sialens. Os oedd Paul Hollywood fan hyn, fi'n meddwl dylswn ni definitely cael handshake. Well done, Ellie. Really good. Oh, stop it. Ydw i'n gweld fy hun yn mynd ar Bake Off? Na. Ar Bake Off, oedd nhw awr a tri chwarter i wneud y challenge ma. A fi wedi cymryd chwech awr. Os ych chi eisiau cael go adre, rhoi comment ar y fideo ma a deitha fi sut oedd profiadau chi. Diolch am watcho'r fideo ma a gobeithio na i weld chi yn fy challenge nesaf. Ooh.